Kwan so te sɛn yɛ dwumadie a yɛahyehyɛ wɔ Asanteman TV so a dwumadie yi mu no yɛde bɛbrɛ wo wɔ w'akwan so, yɛde brɛ wo wɔ w'afie mu, baabi a wowɔ biara no yɛde dwumadie yi bɛbrɛ wo. Na dwumadie botaeɛ ne sɛ adeɛ biara a ɛfa ɛkwan ho nsɛm ho na yɛde bɛbrɛ wo, sɛ wo fi wo kwan, baabi a woteɛ wo kwan no nyɛ, sɛ wo kuro mu wo kwan no nyɛ, sɛ wɔn a ɛhwɛ kwan nsɛm so no sɛn na wɔyɛ wɔn adwuma, Apolisifoɔ, MTTDfoɔ, dwumadie bɛn na wɔredi wɔ kwan so? Weinom nyinaa yɛ dwumadie a yɛde rebrɛ wo ɛnnɛ anwummerɛ wo kuada a worehwɛ yi ne wo kuada biara. Bɔ mmɔden sɛ wobɛgye w'adwa na woahwɛ Nhyira by Jenny Boate berɛ a mede kwan so te sɛ dwumadie yi de rebrɛ wo ɛnnɛ. Dwumadie worehyɛ aseɛ na ɛbɛyɛ wo nwanwa. Nneɛma a mɛyi de akyerɛ wo nnɛ no wo se bɛfem. Ɛno nti deɛ mereka ne sɛ tena ase Frɛ obi na obi nso mfrɛ obi, na frɛ wo nua na wo nua nso mfrɛ obi na yɛntena ase na yɛnhwɛ ɛnnɛ dwumadie no. Dwumadie no mu no, ɛbɛyɛ wo nwanwa na baabi a yɛgyina sesei a ɛyɛ nnɛ yɛde dwumadie yi ɛbrɛ wo no, Asante Mantae Kuropɔn Kumase mu na yɛwɔ. Na Asante Mantae Kuropɔn mu no, ne mansini a yɛato ne din sɛ Ofori Kurom Kɔnsesuansi anaasɛ Ofori Kurom Minisipal Ɛhɔ na yɛgyina. Kwan a yɛgyina so yi yɛ eh, ɛyɛ Turk kwan anaasɛ ɛyɛ highway a ɛkwan a ɛlenke Turk ɛrekɔ ɛdwo so na ɛrekɔ Nkran no, ɛno so na yɛgyina. Twɛn me seesei ara, yɛreba. Mema ɔkɔ aba sɛ wogye berɛ na wohwɛ Asanteman TV wɔ kwan so te sɛ dwumadie mu. Meka kyerɛ wo sɛ nnɛ dwumadie no ɛbɛyɛ sononko koraa. Baabi a yɛgyina ɛnnɛ a me ne wo kasa yi yɛ Asante Mantam kuropɔn Kumasi mu, na ne mansini a yɛato ne din sɛ Ofori Kurom Constituency anaasɛ Ofori Kurom Municipal, ɛhɔ na yɛgyina seesei ara yi. Ɔdɔfoɔ, ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Abrabɔ a yɛwɔ mu yi no, abrabɔ a yɛwɔ mu no, Sɛ yɛ yɛnya wo ba wiase pɛ na wo ne ɛkwan abɛnya nkanta. Adɛn nti na meka no saa? Wobɛkɔ KG a, ɛyɛ ɛkwan na ɛde wo kɔ. Wobɛkɔ university a, ɛkwan na ɛde wo kɔ. Wobɛyɛ lawyer, ɛkwan na ɛde wo kɔ. Woyɛ kapentani, ɛkwan na ɛde wo kɔ. Wote dwa so, ɛkwan na ɛde wo kɔ. Woyɛ sɔfo, ɛkwan na ɛde wo kɔ. Woyɛ driver, ɛkwan na ɛde wo kɔ. W'ankasa MP a wowɔ wo mpasua so, ɛkwan na ɛde wo kɔ. President, Ɛkwan na ɛde wo kɔ. Wɔ hen a wowɔ kurom, ɛkwan na ɛde wo kɔ. Enti sɛ wo nvalu ɛkwan a, ɛmmoa wo. Ɛnti mereka akyerɛ wo, ɛkwan nso te sɛ dwumadie no. Ɛfa wo ho. Ɛfa yɛn ho. Ɛfa yɛn nyinaa yɛ ho. Bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi ama ɛkwan dwumadie ho asɛm ahia wo. Ɛnnɛ, yɛabɛpuem wɔ yɛate yɛaprɛbɔ mu wɔ ɛɛ Ofori kurom Minisipal. Na Ofori kurom Minisipal kwan kɛseɛ a ɛda ɛfiri Kagyetia ɛbɛsene ɛkɔ Adwo so. Wofiri Ofori kurom ɛɛkɔ Tɛɛka. Wo drive a ɛyɛ three minutes pɛ, three minutes, ayɔfoɔ mo nhwɛ makyi, cars akɛseɛ bi a yɛde yɛ kwan na ɛsisi hɔ no, cars akɛseɛ a yɛde yɛ kwan na ɛsisi hɔ no, woahu sɛ mfuturo wɔ kwan yi so, traffic a ɛwɔ kwan yi so nyɛ asɛm ketewa, wobɛbusa me sɛ adɛn nti na traffic wɔ kwan yi so, yɛwɔ mpanimfoɔ a. Yɛayi wɔn a wɔhwɛ kwan ho nsɛm so, road ministers wɔ hɔ, ne mpanimfoɔ ahodoɔ bebree a wɔhwɛ kwan so, Ghana mpanimfoɔ a wɔhyɛ mmara de ma yɛn. Ɛkwan yi a ɛwɔ Mati yi a wɔwɔ mfuturo yi, ɛnyɛ sɛn na na ɛte. Ɛyɛ kwan a yɛayɛ ato hɔ aboro 40 years, na ɛyɛ asphalt na Ghana ban bɛyɛ sɛ eight months ni. Ɛbɛyɛ eight months ɛna Ghana aban de kɔ yi ama contract na yɛde maa contract no first three weeks pɛ ɛna machines asisi ha yi ɛbɛyɛ adwuma wɔ dwui kwa yi so no ɛno ano no machines no na esisi wɔn a apakepake wɔ hɔ ɛnyɛ adwuma yɛhu contractor baabi a ofi yɛakɔ mpanimfoɔ hɔ akɔ akɔbusa wɔn sɛ hwan na ɛyɛ kwan no ofei kɔ municipal mpanimfoɔ nim nipa a Wɔyɛ kwa wei yɛse ɛfiri nkran ɛfiri nkran nkranfoɔ te hɔ traffic a wɔn ɛkwa yi ɛne sɛdeɛ wɔn yɛ kwa yi de ama yɛn ahokyerɛ a Turkey foɔ ahokyerɛ a ɛdwoso foɔ ahokyerɛ a wɔn ɛfiri nkran ɛba ɛfam ɛwɔ saa kwa yi so nyɛ asɛm ketewa me ɔdɔfoɔ mebisa mo sɛ ɛti wɔn ayi mo mpanimfoɔ a yɛayi wɔn a yɛahɛda ato aba ma wɔn no nti wɔn yɛ wɔn adwuma highway foɔ mo yɛ wɔn adwuma Yɛrebisa sɛ, Road minister, ɛde adeɛ na woyɛ? Ɛkwan a yɛde rema contract sɛ ɛkwan a yɛde ama no sɛ wɔde bosome mmienu na ɛbɛyɛ, sɛ wɔde afe na ɛbɛyɛ, Ghanafoɔ nim. Mpanimfoɔ, municipal a ɛkwan yi wɔ mu no, mpanimfoɔ no se wɔn nim nipa korɔ a yɛde kwan wei de ama no. Yɛapake machines yi asi hɔ boro three months, ɛnyɛ adwuma. Anɔpa ebia traffic wɔ ha a nnipa nni ahotɔ, m'anim ntɛntɛnsoɔ, da biara da biara ɛnkyɛ ɛnni bosome kaa bɛhwe ase na nnipa awu. Da bɛn na Ghana mpanimfoɔ yɛn a yɛbɛ yɛde yɛn nipadua wei bɛbɔ afɔdeɛ ama ɔman? Mebisa sɛ MP a wɔwɔ Ofoi Kurom Municipal ha wɔ wɔ yi, Doctor Marfo, mebisa sɛ yɛn maame a wɔda Municipal no anim no ɔno nso wɔ wɔ yi? Asɛmbisa ne sɛ, sɛ yɛde kwan wei ma kɔntrat ɛwɔ Nkran a, MP so ɔwɔ Nkran? Wo na yɛ wo mpɛsua so adeɛ adɛn nti na baabi a mebɛn yi ara MP ne office bɛn ha? Me menyɛ pɔ menyɛ politician na mmom meka nokorɛ wɔ mu. Seesei deɛ berɛ no adu no ɛhia sɛ yɛka nokorɛ. Mebusa sɛ, wɔn a yɛto aba maa wɔn no wɔn wɔ he? Ɛkwan wei ɛnyɛ nwanwa sɛ ɛbɛtumi ada hɔ ara kɔpem sɛ ɛduru berɛ a yɛrebɛto aba a Wɔn, anadwo kwan bɛgyina so ayɛ. Mereka akyerɛ wo, ɛɛ, ɛkwan nso te sɛ awɛfoɔ. Mommɔ mmɔden na mo ankasa mommisa sɛ, Mo mpasua so, mo MP a moto aba maa no no, ɛdeɛn na ɔreyɛ? Mese MP a ɔwɔ Ofoekom Municipal ha, wɔwɔ he? Doctor Mafo, ɔba a, sɛ ɔba Asante Regional. anaa wɔba ne kurom a, mummisa sɛ kwan no wɔfa so anaa wɔmfa so. Sɛ wɔfa so a, ɛdeɛn na wɔreyɛ afa ho? Yɛ Maame Municipal Chief Executive, wo nso wote bɛn ha? Ɛbɛn wo mpasua so? Just walk way, wonante a woabɛduru hɔ seesei a, ɛdeɛn na wo nso woyɛ afa ho? Hwɛ, ɛnnɛ mɛma moahwɛ nneɛma bebree. Hwɛ, di m'akyi. Ma yɛnkɔ Ruaga Junction na kɔhwɛ adeɛ wɔ w'ani so. Me, eh, producer, mesrɛ wo, fa eh, eh, video no to so fa ma ma- mahwɛfoɔ no wɔhwɛ. Fa video no to so na wɔnhwɛ. Mo ara mo deɛ monhwɛ monhwɛ monhwɛ Anhwaga junction monhwɛ. Nnipa ankasa mpanimfoɔ bi ama mpanimfoɔ bi tumi na wɔfira de na afira de wɔ ha. Monhwɛ Anhwaga junction nanu yi a yɛwɔ July mu ɛɛ June ɛɛ May mu Nsu nsu a ɛtɔeɛ no hwɛ flooding aa flooding woda mo nhwɛ mo a mo hwɛ flooding aa flooding moahu dan no a ɛsisi inside hɔ no moahu ade korɔ moahu dan no saa dan no a ɛsisi hɔ no ɛyɛ gas station ɛna mpanimfoɔ bi ama nnipa bi tumi ɛna wɔn ayɛ gas station no three years ni every year ɛhɔ flooding every year ɛflooding àwọn gas station woda mo hwɛ mo hwɛ video no ɛdan na mo wɔ mu no nyinaa no ɛyɛ gas filling station mo hwɛ monhwɛ wura monhwɛ video no monhwɛ ɛna da hɔ monhwɛ ɛyɛ gas filling station awaga junction ɛkwa yi mu nyinaa tumi flade bisa sɛ mpanimfoɔ a mowɔ kurom ha nananom mowai mpanimfoɔ a mowɔ kurom ha ministers mps mowɔ fa he mebusa municipal chief executives ahodoɔ a mowɔ asantema mu no mowai hwɛ wodɛ hwɛ wohwɛ ɛkwa yi a ayɛ ghana pɛ ɛna ɔhaw si a, wɔhaw si a, yɛnhwɛ ano aduro. Yɛbɛtena ama ɔhaw no aba ara na akɔkum nnipa. Ɛkum nnipa wie a, na yɛapɛ kwan bi so aba abɛpɛ abɛ abɛhwɛ sɛ yɛredodo nnipa no. Nadbofoɔ, mebisa mo sɛ Nadbofoɔ, nsuo te a, yɛ a na mowɔ fa he? Nsuo te a, Nadbo, yɛ a na mowɔ he? Yɛ taxpayers money ɛna yɛde tua mo ka. Na mowɔ fa he? Hwɛ kwan a ɛda ha. Ɔkwan a ɛda ha, Hwɛ video yi a wohwɛeɛ yi, Nadmo, na mowɔ yi, Mereka asɛm de akyerɛ mo. Saa video yi a wohwɛe no seesei yi, a ɛyɛ Anwaga Junction hɔ fra deeɛ no, ɛkuu nnipa five, abusuafoɔ no a wɔrekɔ baabi, container mu na wɔdwane kɔhyɛeɛ. Nsuo no pagyaa container no, nnipa five, wɔn nyinaa wuui. wɔn wu yɛ ne ne two days ne two days mepatɛw monhwɛ video yɛ ɛto aso yi two days wúdà monhwɛ video yɛ ɛto aso monhwɛ monhwɛ video yɛ ɛto aso yi two days pɛ na na nadmofoɔ ɛne kɛmɛmiefoɔ ɛde ɛɛ greda. Abɛsi nsuo no mu a wɔn tim. Kantoro bɛn mu na yɛwɔ yi? Efraim a mose, Yɛn ara yɛn asase nie, ɛyɛ aboɔdenden de ma wo ne me. Wɔse mogya na nananom de gyee Ghana man de too hɔ, ɛna wɔka kyerɛɛ yɛn sɛ, Aka me me ne wo mmienu sɛ yɛn nso yɛbɛyɛ bi. Adeɛ nti na yɛntumi nyɛ? Wɔse kontonkrane ne pɛsɛmenkomenya ne sikadie. Sikadie nti Ghana mpanimfoɔ nka nokorɛ. Yɛnka nokorɛ korakora. Ghana mpanimfoɔ nka nokorɛ. Gas filling station no a ɛsi Anwaga junction hɔ no, ɛnyɛ wɔbi na de asase no maa wɔbi. Wɔbi na de asase no maa wɔbi. Wɔbi na maa no tumi. sɛ wɔmfa wɔbɛtumi de gas asi hɔ e flooding no baayɛ nnipa awu no ɛnyɛ hwee ma Ghanafoɔ mepɛ sɛ mebusa wo woyɛ Ghana ni ɛkwan so to sɛ deɛ yɛka kyerɛ sɛ adeɛ bi ɛfa kwan ho no yɛnnya ama ne nka yɛnnya ama ne nka wobɛka sɛ ɛhyira ba w'ani abere ayi m'ani abere ɛyɛ adeɛ ɛhia mebisa sɛ Ghana mpanimfoɔ mo wɔ yi mpanimfoɔ no mo wɔ fa he hwɛ dimati nsuo no tɔɔyɛ no mesomaa me reporters ɛma wɔn kɔɔ mmɔnten mmɔnten from airport turn about from airport turn about to airline wo drive a ɛyɛ ten minutes enu ɛkwan mu hɔ hwɛ flooding kɛseɛ bi esi hɔ wo de hwɛ ɛ producer mi sɔn ma ma ma ma hwɛ fɔn hwɛ hwɛ hwɛ flooding wo de wo ahwɛ mmea mi mu mi gyina mu bi wo de hwɛ flooding na mi gyina mu wo de hwɛ ɛkwan mu ɛdi a wɔn man ɛna yɛ bu ne saa no mpanyinfoɔ a yɛde yɛ taxpayers money Ɛna yɛde atwam ka ɛnaa no ɔmo toɔ sɛ wopɛ comfort zone what is the meaning of comfort ɛbrɛ a ɔmanfoɔ ɛte ɔman no mu ɛho ntɔ yɛn ɛdeɛn na yɛfrɛ no comfort a Ghanafoɔ mo ani abere ɛɛ MPs ministers yɛto aba maa mo no deɛ mowɔ yi nyinaa no still ɛnyɛ enough mo sɛ mopɛ comfort zone what is the meaning of comfort like this a wo nkurɔfoɔ ɛɛwu nsuo tɔ Ghana biara ɛfa nipa n'ano na wɔ hɔ Dɔkta kɛseɛ ma wakɔ adwuma nkran na wɔbi wɔbi adwuma fo negligence wɔbi wɔbi nsɛm fo a sɛbi wɔdi eti na dɔkta wakɔ adwuma ba wɔyɛ gata wɔnyɛ na nsu akye no na ko no ɛde na firi wiase Ghana mpanimfoɔ mo wɛ where are you Mo wɔ fa he? Mebisa mo, mo wɔ he? MPs, Ministers, Doctors, mpaninfoɔ, so called Ghanafoɔ nyinaa borɔfo na moka? Borɔfo yɛ yɛde to aduane, yɛde to table so ma yɛdidi. Ghana sɛ ɛnoa no sɛ so called engineers, ɛkwan a yɛgyina kyɛ yɛ engineers a wɔn akɔ sukuu akɛseɛ, wɔn na ɛyɛ kwan. Eight months, ɛnyɛ afei na wɔkɔbubu nnua ayɛ gutter. Ɛnyɛ afei na akɔbubu nnua ayɛ gata o. Wode asphalt kɛkɛ rebɛgu ne yɔnko so. Eight good months! Hwɛ kaa yɛbɔ wɔ ha. Hwɛ kaa driverfoɔ bɔ. Hwɛ mfuturo a ɛresɛe nkurɔfoɔ nneɛma. Go, ɛdeɛn Ghana na yɛwɔ mu no no? Kyerɛ sɛ wote borɔ, borɔfo na mo, mote parliament na moreka. Ɛno ano no, mo manfoɔ ho nhia mo. Momfa nkyɛ me, m'ani abre. momfa nkyɛ me m'ani abere wei ɛyɛ kwan so te sɛ adwumadeɛ nhyira bɛ nie yɛni abere yɛpɛ sɛ Ghana fa ne ntoma pa firi ɛberɛ aso monkasa ntia mo mpanimfoɔ ɛwɔ kwan ɛkwampa so sɛ wɔn mmɔ wɔn ani na hɔ ɛwɔ yɛn ho yɛn ne yɛto aba ɛkɔ ayɛ dɛm akyi asɛnka aka six months a anadwo one kaa bɛgyina so ayɛ adwuma no sɛ bɛyɛ a mobɛnya kɔ akɔto aba de ama wɔn mo yɛni abere ɛne yɛ kasa wɔn sɛ kɔhwɛ airport turn about ɛkɔ bokurom airline hwɛ nsuo no a ɛyi na da hɔ hwɛ ɛkwan mu wo dɛ hwɛ sɛ wɔn ahohwɛ wɔn ho wɔn hwɛ ɛkwan mu hwɛ hwɛ nsuo flooding na ɛwɔ hɔ a megyina mu asukuufoɔ nkɔla hwɛ bus a asukuufoɔ nkɔla atim a ɛde wɔn mu twam hwɛ wo dɛ wo afoɔ ani hwɛ hwɛ yɛni abere a yɛdi sɛ yɛni bere Ghana mpanimfoɔ sɛ kaa koraa sɛe si kwan so a, gye sɛ kaa no a asɛe no, kaa foforɔ bɛwura mu ku nnipa ansa na wɔayɛ ho biribi. Ɛdeɛn ɔman na yɛbu no saa no? Ɔman bɛn mu na yɛbu no saa no? E, nnipa ɛne nkoa di sister plus a, kasa me ne Nana Engine. Ghana yɛkɔ yɛkɔ independence 60 years yɛda so ate hwɛ. Highway, Highway a ɛk ɛlenke to Accra a yɛde kɔ Nkan. Highway o, adeɛ mo Ghana mpaninfoɔ ba a wɔn te plane mu na wɔn abɛsi airport. Wɔn ba wɔn te plane, wɔn si airport a ne yɛde car kɛseɛ, land cruiser ma wɔn. Land cruiser ɛtɔ manhole mu koraa wonte. Ɛtɔ manhole mu a wonte. Ɛkwan hwɛ, monhwɛ kwan a yɛgyina so. Aha yɛ Ofoiko municipal. Ofoiko municipal. Ɛkwan a wofiri Anwaga junction ɛrekɔ Tɛka just three minutes. wo drive na wo ba traffic nko a ɛbɛdu 45 minutes ghana mpanimfoɔ where are you mowɔ fa he ghana mpanimfoɔ mowɔ he asɛm bi manfoɔ mowɔ mowɔ mo nkasa ghanafoɔ mekasa akyerɛ mmea me nua mo mekasa akyerɛ me nua mo mediafoɔ a yɛn a ghanafoɔ nyinaa bɛma bu ɛwɔ mpanimfoɔ no ho wɔn mo anidasoɔ nyinaa yɛ yɛn nsɛntwerɛfoɔ sɛ twɛ nea wohwɛ me ɛni mpanimfoɔ no akyi ka nokorɛ ka nokorɛ na nokorɛ no abɛma wo kwan ɛso atene nyame na bɛhwɛ yɛ ka nokorɛ adɛn na moyɛ saa moma yɛ berɛ hwɛ nsuo tɔ ghana bi a yɛkanto nnipa ɛwu nsuo tɔ bi a yɛkanto nnipa ɛwu mebisa sɛ nadmo nsuo tɔ a na nnipa no awu no saa mmerɛ no a dry season no na nadmo wɔrɛ de na mo wɔn na mo nam wɔn a nsuo no yiri fa nipa wie a na mo akɔfa mattress na mo de akɔma wɔn abira wɔn mo nkɔfo awu ghana mpanimfoɔ bɛn na yɛyi wɔn yi mo bɛ sɛ mo kyerɛ sɛn wei yɛ kwan so te sɛn ehyia bɛ nie hyia mi wukura dɛ nwummerɛ dɔnso kɔbɔ na wɔtwe biara wɔbɛte yɛn nka nneɛma bebree ni adeɛ brɛ wɔn obi a ɔfa kwan ho nsɛm biara yɛ ready yɛ ba hɔ. obiaa kwan ho nsɛm faa ho yɛ ready yɛɛba wɔ hɔ wokura dɛ anwummerɛ nɔnson biaa ɛkɔbɔ nɔnwɔtwe bɔ mmɔden sɛ wobɛhyia nhyira ba wobɛhyia me ɛwɔ Asanteman TV so wɔ kwan so te sɛɛ so mede kwan ho nsɛm biaa bɛbrɛ wo ɛnɛ yɛbɛpia mu ɛwɔ ɛɛ ofori kom menesepa main road a ɛkɔ dwo so wofiri ofori kom na ɔkɔ tɛka ɛyɛ three minutes drive Ɔso ɛnam sɛ kwan a bɛ eight months a yɛde kwan ama kɔntrat a kɔntrata no afiri kwan no so me ama yɛ nhwehwɛmu akɔ minisipal hɔ akɔ bisa wɔn se wɔn nnim kɔntrata no koraa no a yɛde kwan wei maa no ɛno ane sɛ wɔn bɛ afiri nkran wɔn ɛteɛ no nnim hɔ ɛ ɛkyerɛ sɛn awurade nka ho. Awurade nka ho. Wobɛhyia yɛn da biara, wotwa no anwummerɛ biara sɛdeɛ nnɛ worehwɛ yɛn. Yɛde nneɛma a ɛboboro so saa na yɛde bɛbrɛ wo. Woahu video mmiɛnsa a wohwɛɛ yɛn no? Wɔn nsa a wɔsi afem. Video baako yi a ɛwɔ akyire yi a yɛde grader asi ma yɛde rete no, nsuo ayiri afa nnipa five awie. Ɛyerɛ fa nnipa five awie. Ɛdii nnansa na Nadbo ne ne nkurɔfoɔ de grader abɛgyina nsuo mu. Polisi a mesrɛ wo sɛ yi saa adeɛ no ma yɛnhwɛ. Na wɔde abɛgyina nsuo no mu ɔte. Mebisa sɛ, First na na nsuo no nnya ntɔeɛ no, na grader no na wɔ he? Na ɛwɔ fa he? Ɛkwan nyinaa afiri ade. Ɛkwan nyinaa fra de, adɛn ntia? Ɛnananom ne mpaninfoɔ tontɔn nsaase de ma nsuom asaase ma nkorɔfoɔ ne wɔn resi dan na ɛfra de. Ghana kwae, ɛkwae wei a yɛgyina so yi, yɛyɛɛyɛ ɛkɔ fi aboro fifty years nso asphalt baako no da so wɔ hɔ ɛnnɛ. Ɛnnɛ, mewɔ Asantemam na mereka. yɛwura mu ntaka kɔyɛ asoka ma mpɔw kwan mfie mmiɛnsa ni ɛkwan no bebree na atutu menya politician ɛnɛ wode kwan ma ɛɛ kɔntrata wɔyɛ one kilometer anaasɛ wɔyɛ kwansiri baako a ɔyɛ a saa kwan no so no wɔnkɔdu tie no na tie nyinaa asɛ atutu adentia na ɔno ara ne nua ɛna ɔno nso yɛ maintenance contractor Adɛn na moyɛ saa? Efraim ammɔ se, Wo ara w'asase nie, ɛyɛ aboɔdenden ma wo. Mogya a nananom yɛɛ ehwie guiɛ no, aduru sɛ me me ne wo mmienu nso bɛyɛ bi. Enti ka nananom yɛɛ sei a, anka Ghana nka wobɛnya mu atena abɛyɛ MP. Mede wo bɛsia. meda wase sɛ wagye berɛ na wohwɛ dwumadie kwan so te sɛ dwumadie mu meka kyerɛ sɛ dwumadie mu no yɛbɛba wo nkyɛn wɔ baabi a wowɔ bi a na yɛne wɔ aba bɛbɔ nkɔmmɔ hyɛ no nso sɛ yɛda so a ɛwɔ asante mantam mu kuropɔn mu a ɛyɛ Kumase, na ne mansini a wɔfrɛ no Oforikrom Municipal no mu na ɛwɔ. Kwantempɔn a ɛfiri Anwaga Junction rekɔ Adwo so a anaasɛ ɛrekɔ Tech, kwan a yɛreyɛ a ɛbɛyɛ sɛ bosome nwɔtwe, eight months, ni a Grader aban de kwan no maa contract a wɔbɛsii so no, wɔdwiri kwan no so yɛ wɔn asphalt dada. nka ɛneɛ wobɛkum toamo na wakɔ dwa asasaduro deɛ, nka ɛneɛ nka mane gyaa no na ɔmfa n'ahoɔfɛ ɛnante ɛwɔ kwaeɛ mu. Yɛaba abɛdwi kwaeɛ so sɛ yɛde asphalt ba abɛgu kwaeɛ so. Yɛtutuu asphalt no ɛfiri so no, aka mfuturo. Mfuturo no, ɛɛ yɛaka bebree de akyerɛ mo. Amanfoɔ a wɔn di dwa ɛwɔ ma ɛhɔ, wɔ haw ne wɔn atete a wɔn fam no, di m'akyi ne yɛnkɔ wɔn nkyɛn sɛsi a, ne yɛnkɔ nkɔbusa wɔn sɛ, sɛn na wɔn abrabɔ mu si teɛ ɛberɛ a mfuturo wɔ ha no. Maame, yɛ mo akwaaba, ɛbɛ kwan so te sɛ dwumadie so. Ah, megye wo so.
Mpatsɔ, wo din ne sɛn?
Me de Nana Akua.
Nana, ɛdeɛ adeɛ na wo yɛ wɔ kwan ho? Mpatsɔ, me yɛ hairdresser.
Ah, wo saloon na ɛwɔ ha yi? Mpatsɔ, I Eve K saloon. Oh, fine. Mm.
Na ɛkwan yi a yɛreyɛ yi, ɔhaw bɛn na ɛde ama wo? Ɔhaw de ama yɛ bebree. Yɛba adwuma anapa a, yebebue mfuturo no, akasi asesa nea yɛde abegu dan mu hɔ, yɛ dryers. Ɛnam saa nti koraa, yɛba adwuma a, yentumi nsiesie yɛn ho mma. Obi bɛpaake ne car a, ɔbɛkɔ, na mfuturo bebree wɔ ha sei. Nti, yɛbrɛ paa, yɛbrɛ. Yɛka sɛ yɛmmrɛ a, na yɛboa. Ɛnam saa nti, nkwadaa no ba adwuma a, uniform a ɛwɔ so a wɔhyɛ ba adwuma koraa, wɔntumi nhyɛ mma. Yɛba a, yɛbɛnantew, yɛbɛpepa mfuturo saa ara na ade akye.
Wohwɛ a, ɛkwan yi, wo deɛ wowɔ ha da biara no, adi bɛyɛ sɛn?
a wode w'ani bu a wɔgyae kwan no yɛ. Ɛkɔ bɛyɛ five months bi. Ɛkɔ bɛyɛ abosome nnum.
Ayɔfoɔ ɛna mekan. Wɔn a wɔn wɔ ha a wɔn ayɛ course ɛwɔ ɛɛ kwan no nkyɛn a ɛɛ baabi a appropriate operation ɛɛ place a wɔn yɛ sɔɔ no. Ɛwɔ bɛyɛ abosome nnum ni a car no grader ne kwan no machine a yɛde yɛ kwan no nyinaa gyaeɛ no. Wɔn store, wɔn office ne ade, wɔn ntumi. Mahu sɛ offices ahodoɔ bebree wɔ soro ha a yɛatoto reto mu. Ɛdeɛn nti na ama wɔn atoto mu saa? Ɛyɛ mfuturo, na mfuturo no ɛkɔ ara kɔ akyire hɔ nyinaa, ɛkɔ ara kɔ akyire hɔ nom nyinaa. Yɛ biribiara, yɛ towels. Obi koraa hyɛ ataade white ba abɛyɛ ne ti a, wode towel gu n'akyi a, ɔbɛsɔre a ɔbɛyɛ sɛ ɔrekɔ na mfuturo ayɛ mu. Nti ade kye a ɔnsan mma bio. Woanya akwanya, kwan so te sɛn? Ɛyɛ dwumadie a Mpanimfoɔ hwɛ. Mepɛ sɛ wo to nkra de ma mpanimfoɔ a wɔn wɔ ɔtɔ wɔn authorities a wɔn hwɛ kwan so no. To nkra fa ma wɔn. Aah nti yɛka kyerɛɛ Akuffo Addo sɛ yɛpa no kyɛw aah Kumasi man deɛ na nka ɛho nhia sɛ ɔyɛ yɛ saa yɛsrɛ no yɛdɔ Nyame dini srɛ no ɔmma mɛyɛ kwan ma wei nso yɛ main road a wɔn nyinaa ha yi ara na wɔn nyinaa afa Nso kwan a wɔde gya to hɔ no five months ni yɛnhu hwee. Mfuturo nko ara na ɛkua. Yɛnnya kata. Yɛn yɛwɔ ha deɛ obiara nya kata wɔ ha sei. Enti yɛsrɛ Akuffo Addo sɛ yɛsrɛ no ɔndom yɛn. Yɛpa no kyɛw ara. Ɛkwan no deɛ wɔde ama o. Wɔde ɛkwan no ama contract. Na mmom deɛ ɔreyɛ kwan no ɛne nnipa a authorities, mpaninfoɔ a ɛfa wɔn ho a wɔbɛhwɛ sɛ Kɔntrata no reyɛ no, wɔno ɛho asɛm na ehia. Nana Addo adi kan de ama kɔntrat awie. Ebia na kɔntrat no nso, bia na sika mmaeɛ a, ɔbɛyɛ dɛ w'ayɛ kwan no. Ɛne yɛpa kyɛw ma kɔntratafoɔ no. Aah, nti yɛpa kyɛw a, yɛsrɛ no ɔma kɔntratafoɔ no sika na ɔma mɛyɛ kwan no ma yɛn. Ɛno na yɛhwɛ. Yɛbrɛ paa, brɛ paa. Mebɛgyina ha kakraa bi no, mfuturo a ɛyɛ me ho a mapepa nyɛ asɛm ketewa. Me nuabaa, yɛda wo ase papaapa. Ayɛfoɔ, maka akyerɛ wo sɛ dwumadie yi mu, yɛbɛba wo nkyɛn wɔ baabi a wowɔ biara. Yɛbɛkɔ so ara akɔ ɛɛ amanfoɔ a wɔn nso wɔ ha. Yɛn nua baako nso ne office wɔ ha, ɔno nso sɛ ɔpɛ sɛ ɔka kakra ɛde kyerɛ ɔmanfoɔ. Me nua, bakyɛ wo, ɛɛ yɛfrɛ wo sɛn? Oh, yɛfrɛ me Timothy.
Yɛma w'akwaaba ɛba yɛn kwan so sesei dwumadie yi so. Yeah, nua, meda wo ase.
Ɛkwan yi ho no, ɛɛ deɛ adeɛ na wɔ, dwumadie bɛn na wodi wɔ ha? Sesei yɛtɔn veterinary drugs ɛwɔ ha, Desvet Ghana Limited. Okay. Ɛna ɛwɔ hɔ nom.
Oh.
Na yɛn mfuturo no deɛ ɛha yɛ paa, nyame anim ni. Because ɔn sɛ yɛ yɛ dan yɛ close no, ɛ ah. glass. Ɔmo hyɛ so wobie sesei a mfuturo nko ara, yɛto mu kura no still a mfuturo da wɔ hɔ nom. Ɛma yɛ nneɛma mu yɛ nyinaa wɔn sɛ ɛde ɛyɛ veterinary ɛyi ɛyɛ ɛɛ nnuro ne ɛtɔn nipa nipa sɛ nfuturo yɛ dɛ ɛhwɛ mmoa nipa sɛ nfuturo ba ɛno no bɛso bia nfuturo nko ara de bia ne yɛ klini saa sɛ yɛ klini saa nti yɛ srɛ wɔn a wɔn hwɛ na wɔn yɛ kwan ma yɛ na kwan kɔ dɛ ɛmo wa sɛ mpanyinfoɔ bia obi anam so bio. ɛyɛ ntrankwa yo highway obi anam so ɛmo wa sɛ dɛ ɛyɛ highway a ɛwɔ mu a efiri ntwɛn. Wodu adwo so a, wofiri Tech rekɔ Anwaga Junction a, ɛyɛ just three minutes drive. Seesei traffic ne ne kwan no nti no, wobɛtumi atake forty five minutes. Mpanimfoɔ nyinaa fa kwan yi so. Wo nua, wonim deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, bebree no ara no, wɔfiri Nkran na wɔba, wɔfa plane na wɔakɔsi wɔ airport. Wɔsi wɔ airport a, wɔde vip, ɛɛ, yɛfrɛ Land Cruiser akɛseakɛseɛ ɛna ɛsɛ sɛ wɔde ba, wɔmfa kwan yi so. Ɛ eh, wogye di anaa wonyi ni? Mɛgye adi saa because megye di paa sɛ nyɛ saa paa dan sɛ sɛnea ɛna wɔnam kwan so bi a wɔsɛ nka wɔhu deɛ kwan sɛnea ɛberɛ a nnipa nso bi ɛfa kwan so mekura deɛ ɛna dɔɔfoɔ tɔtɔfoɔ nkora na wɔn ho yɛ me yaw kakra because wɔbɛdi so saa traffic yɛ wɔbɛdi so saa ɛdurɔ no paa sese kora deɛ kakra wotumi di so ha nyinaa tumi yɛ ma sorry ha nyinaa tumi yɛ ma so nti deɛ yɛsrɛ ma wɔn mfoɔ so nom nyɛ kwan ma nyɛ saa deɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ɛfɛ liba kakra kyerɛ ɛɛ ofori kom municipal mpanimfoɔ ɛne mp a wɔwɔ ofori kom sɛ yɛn kan ɛna yɛde contract na ma MP wɔ Nkran sɛ yɛde maa wɔ Kumasi a municipal chief executive ɔno nso wɔ Kumasi ka biribi kakra kyerɛ wɔn. Deɛ mɛka kyerɛ wɔn nyinaa sɛ ɛmenim baabi kwan deɛ bɛtɛ ofori kuruma kwan deɛ ɛnyɛ koraa ɛnyɛ ha sɛ nko ara wofɛ fam ntɛm ntɛm koraa ɛnyɛ kyɛ mesrɛ ɛɛ ɛɛ MC no ɛne MP wɔ hɔ ase sɛ wɔn hwɛ na wɔn nyɛ kwan ma na ɛnyɛ ɛyɛ saa Ɔ ɔmanfoɔ na ɛto w'aba ma wo o, na mfuturo nso wode wo sɛ wɔn saa de yareɛ na wotɔn yareɛ na asan ma wɔn. Nti yɛsrɛ wo, ɛwɔ sɛ aban anaasɛ MP nya kwan deɛ, at least wɔn mfɔɔ so kakra, wɔn pushi kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a at least wɔn bɛma ɛɛ contractor no atumi ahu deɛ ɛwɔ sɛ wɔyɛ na wɔnnya kwan no saa, yɛsɛ ɛnyɛ, ɛmmoa, ɛmmoa yɛn koraa.
Yɛfrɛ me Timothy.
Timothy, yɛda wo ase, awɛfoɔ.
Ɛɛ, yɛn nuanom a wɔfa ɔhaw ne ateetee mu. Ebi koraa deɛ, deɛ wɔse wɔnkasa. Wɔse ɛnam saa kwan yi ho nti no, ne ba koraa yare a wɔabɔ wasa a yɛde no akɔto Kɔmfanote Hospital, na maame no ne haw no n'aso. Wɔse wɔmpɛ sɛ afidie bɛsi no so. Ɛɛ, awɛfoɔ, wo a wowɔ tumi sɛ wobɛtumi akasa ama mpanimfoɔ de wɔn right ato baabi a ɛda no, Ɛwɔ sɛ wokasa. Yo, ayɔfo, yɛda wo ase sɛ woagye berɛ na wohwɛ yɛn. Yɛka kyerɛ wo sɛ, ɔmanfo a ɛwɔ Ofori Kurom Municipal, baabi a yɛgyina yi ara yɛ Tusan so kwan a ɛbɛyɛ bosome nwɔtwe ni aban de maa kɔntrata. Yɛreyɛ no, amanfo ɔhaw na wɔrekyerɛ. Yɛnyɛ yɛn nua panin baako wɔ ha. Papa, wo din ne sɛn? Mpakyɛw, me din ne Kwasi Kwenu.

ne haw na wɔaka wɔ ne kurom mu kasaa mu no. Nea ɛtɔ fam nyinaa ne sɛ, machine yi a esi ha yi no, ɛredi ne nya ma n'adwuma no regu. Ɛno ara na ɔde tɔ aduane ma ɔyere ne ne mma di. Mfuturo rekɔ wɔn mu, yareɛ rebɔ wɔn, ne ɔhaw ahodoɔ a ɛwɔ fam na wɔde aka wɔ ne kurom kasaa no. Ayɛfoɔ, yɛnka, yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtumi abue mu ma nneɛma nyinaa atumi ayɛ kama. Yɛda mo ase papaapa sɛ eh, moagye berɛ na mohwɛ kwan so te sɛe wɔ Asanteman TV so. Eh, deɛ yɛka ne sɛ aban ne ne mpanimfoɔ authorities a ɛfa ho sɛ eh, kɔntrata yɛde kwan ama no no wɔn nso nhwɛ na yɛnyɛ kwan na aha eh, amanfoɔ wɔ ha no ɛho ɛntɔ yɛn. Wo se wo din no de sɛ biam? Me din de Yahaya.
Yahya, yɛda ase sɛ wagye berɛ na wo ne yɛ kasa. Yɛda ase papa.
Me me me busa wa na de ko kurom kasa na yɛ. Yɛ gyina faako no tena. Yo, me nua eh yɛ mo akɔ ababa yɛ dwumadie so no. Ɛkwan ho a wɔ no ɔhaw bɛn na wafam?

Machine yi a ɛsi ha yi no, ɛredi ne nya ɛrema n'adwuma no ɛregu. Ɛno ara na wɔde tɔ aduane ma ɔyere ne ne mma di. Mfuturo ɛrekɔ wɔn mu, yareɛ ɛrebɔ wɔn, ɛne ɔhaw ahodoɔ a ɛwɔ fam na wɔde aka wɔ ne kurom kasa no. Ayɛfoɔ, yɛnka, yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtumi abue mu ma nneɛma nyinaa atumi ayɛ kama. Yɛda mo ase papaapa sɛ moagye berɛ na morehwɛ kwan so te sɛe wɔ Asanteman TV so. Deɛ yɛka ne sɛ, Aban ne ne mpanimfoɔ, authorities, a ɛfa ho sɛ ɛɛ contractor yɛde kwan ama no no, wɔn nso nhwɛ na yɛnyɛ kwan na aha amanfoɔ a ɛwɔ ha no ɛho ɛntɔ yɛn. Wo se wo din no de sɛn bio? Me din de Yahaya. Me din de Yahaya. Yɛda ase sɛ wagye berɛ na wo ne yɛn akasa. Yɛda ase papa. Yɛwɔ, me nso meda wo ase. Me nso meda wo ase.

obi a ɔreyɛ n'adwuma ne kɔntrata ɛna ɔnyɛɛ a, ɛka Ghana mpanimfoɔ ɛwɔ asogyafoɔ ne apolisifoɔ namba no ka wɔn bɛtwe fon ka wɔn bɛtwe fon ne wɔn atwe fon sɛ aso asi mama n'adwuma wɔnyɛ eti wɔbɛma yɛde no atom ampa nso ɛbɛyɛ adwuma adɛn nti na Ghana mpanimfoɔ road minister road minister wo ɛna wohwɛ ɛkwan nsɛm so MPs wowɔ ha mpanimfoɔ ahodoɔ bebree naa ɛna wɔ ha a mo mo mo ka bia ɛwɔ mu adɛn nti na Moama nnipa contract a moama no kwan ɛɛ mmerɛ a mode maa no mo na monim nanso yɛ deɛ yɛte yɛn bɛnam deɛ yɛnim ara ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛde kɔtaa gu kwan no so na yɛnya yɛn ho tɔ me nua meda wo ase wate meda ase na yɛdi Ghana akyi a yɛbɛka saa ama yɛn mu ayɛ yɛn ya Awurade nhyira wo Awurade nhyira wo hyia me na ɔtwe sɛ ne ɛbɔ no nwɔtwe wokuada nwummerɛ biara no nwɔtwe a hyia me deɛ boro so sei na ɛbɛba Ɛɛ, mepɛ w'asɛm. Me nso, menim sɛ wopɛ m'asɛm. Mma wo bo mfu me. Nanso, yɛn ani abere. Yɛpɛ sɛ ɔman no, yɛfa yɛn ntoma pa fira. Ɛno nti na mabɛgyina mfuturo mu a m'ani abere a mepɛ sɛ meka deɛ ɛrekɔ so kyerɛ wo. Awurade hyira wo. Nhyira bɛn nie? Da biara Wukwada anwummere hyia me ɛɛ, wɔ Asanteman TV so, ɛberɛ a mede kwan so te sɛ dwumadie brɛ wo. Me ne me reporters, yɛde nneɛma bebree, deɛ ahinta nyinaa, yɛde bɛbrɛ mo. Enti yɛ ready, baabi a wɔ biara, yɛreba hɔ. Meda wo ase sɛ wahwɛ me. Awurade nhyira wo.